Кайнатма. Баронмы, Альбертмы? Кайсысы дөрес? Ничек җайлы?
Кемгә ничек? Э, кем сиңа барон дип дәшә? Менә мин ойрасым сиңа, ойрасыңмы? Менә әтигә әйтәләр, мәсәлән, э, лимон дип шалтыратсалар, димәк, банктан шалтыраталар. Линарис дип шалтыратсалар, димәк, Актаныштан. Ләбиб дип шалтыратсалар, димәк, эштән. Аерырга була торгандыр. Әйе. Барон дип күбрәк иҗат өлкәсендәге коллегалар дәшә. Алар өчен Альберт кайсы Альберт дигән сорау бирелми, җайлырак үзләре өчен дә. Күбрәк шул даирә кешесе икәне аңлашыла инде. Яки ул Инстаграм тирәсеннән, яки ул берәр төрле медиа тирәсеннән, Менә шул барон буларак белгән кешеләр инде. Калганнар, әлбәттә, анда өй тирәсендәгеләр, гаилә тирәсендәгеләрдән андый сүзне ишеткән, ишетелгән юк. Юк инде, лачын барон дип дәшми инде бер кеше дә, әниең, мәсәлән, барон, килә монда ашарга дип. Юк, өй тирәсе дип мин теге Әтнә районы, туган як, менә шундый теге классташлар арасы. Классташлар арасында, дөрес, барон дигән ишетелә. Ә каян чыкты соң ул менә барон дигән сүз? Чаллыдан чыктык һәм татар КВН лигасыннан чыккан әйбер ул. Мин анда бик очраклы рәвештә генә Роберт Исламов белән һәм Илшат белән, Рәхимбай белән. Альберт белән түгелдер. Менә Альберт булмау аркасында мин бардыммы шунда? Ниндидер шундый бер рокировка булып алган иде. Менә шунда. Анда казахлар да бар иде. Ничек килеп эләккәндер алар анда, белмим. Менә Татар КВН лигасы дип бардык инде, кызган Казан КВН командасы дип бардык без анда. Анда менә э, ни дә бар иде. Кем әле ул? Агдеев. Агдеев Гөлбар инде ул КВН булган җирдә. Рамил, әйе.
Э, мин аны ул вакытта беренче тапкыр күргәнмендер инде. Ул миңа бер дә ошамады. Ә хәзер?
Хәзер әйбәт ул. Хәзер ул үзгәргән кебек миңа. Ну, ул чоры аның менә компи чоры. Ул үзе дә яратмый үзен ул чорда. Әйме? Әйме, шундый усал булган инде, шундый саркастичный, шундый э, теге тиштә була торган кеше булган инде. Безнең арада э, кеше яшәп кала алмый ди. Без аны үтерә дирек ди, чәйнәп төкерә дирек дип сөйли дир ул. Менә сиздем шундыйрак кеше икәнен. Мин э, теге тешне кысып түздем, дәшмәдем генә ул вакытта. Шуннан соң менә Рамилнең яңа версиясе барлыкка килгәч, теге түгәрәк күзлекле Рамил барлыкка килгәч, мин бик озак вакыт әле карап тордым аңа. Менә ул татар түгәрәкләрендә һәм башка җирдә һәм башка җирләрдә менә бу Әйдә шаяртлар башлангач, мин әйтәм, бу кылана микән, әллә дөрестән дә менә шушындый булып китте микән теге зыялылык? Үзгәреп була бу шулаймы?
Әйе.
була икән. Э, хәтта ул очракта да. Менә шул. Э, бу Рамил, Рамил турында булды. Менә шул э, КВН уйнарга килгән җирдән мин анда сары галстуктан идем, шәмәхә күлмәктән, теге күн плащтан, Ниндидер стразалы, әллә нинди пират башы төшкән реминем дә бар әле минем шундый бляшкалы. Бу чаллыда. Яни нәрсә уйлап йөргәнмендер һәм алка, түгәрәк алка һәм ялгышмасам ул алтын алка иде. Менә теге неуловимые мстители бар бит әле. Әйе. Менә шундагы теге чегән баласы шикелле, менә шуныкы кебек ул әбинең алкасы иде минем. Бер колакка киеп куйган, шундый теге яхшы алка инде, калын. Һәм шунда мин шул көнне кич Бер казах кызын озаттым. КВН уйнарга килгән. Без аның белән инде сөйләшергә чыктык, йөрергә чыктык. Шунда аралашкан вакытта алка дип сорады да, кайчан тактың, ишрәк шундый сорауларны бирде дә, очень интересно, как у цыганского барона, дип әйтте дә, менә шуннан ничектер барон дигән әйбер шуннан кереп китте. Бер кыз әйткән, казах кызы әйткән, сиңа имә, исән үк кайтып сөйләгәнсеңдер инде дусларыңа, менә миңа шулай дип әйтте ул кыз дип. Ул икенче көнне дә кабатланды шикелле миңа, каядыр теге кеше барында пока баронма сәлам баронма менә шундый нидә каядыр шуннан эләгеп калды инде ул аның шикелле әйбер тиз ябыша ну әйе менә кара э, рәхимбайның стерка иде гомер буе менә гомер буе стерка дип беләдер дип саныйм э, э, теге робертныкы нинди булды соң аның бар име аның бер батут дигән бер нее бар иде үзе уйлап чыгарган булса кирәк ниндидер шоу өченме нәрсә өченме шунда Батут, балу, ниндидер бер шундыйрак әйберсе бар иде. Баронга килгәндә, әлбәттә, ул э, шул казак кызы әйтте, ул сүз дә юк, миңа бик ошады. Казак кызы түгел, э, теге әйткән сүзе. Һәм э, аның миңа тулаем берегүенә алга таба инде мин үзем дә өлеш керттем анда. Почтага язып куеп, барон 666 яшь вакыт бит инде. Инстаграмда. 666?
Әйе, ай барон 666 белмим. Ул минем белән иң беренче чыгарган, теге булдырган почта ящигы дип әйтик инде, электрон почта. Анда тора Айбарон 666 дип, мин аңа ничектер теге ияләшкәндә игътибарда әйтмим, ләкин кайсы вакытта көтмәгәндә игътибар итеп куючылар була. Әй, менә син әйттең дә митең, 666 нәрсә? Өркеп куялар кайсы бер вакытта. Шул туры китерә алмагач, бу исем алынган, монысы ярамый, монысында шулай ук ниндидер теге дөрес әйбер күренми, яки артык кыска дип әйткәннәрдер инде. Башта Барон булган, шуннан Айбарон булган, шуннан инде 89 дип өстәп караганмындыр, 116 дип өстәгәнмендер инде, шуннан ачу килеп 666. Анысына инде бер... Точно, анда буш булмаса бит, үзгәртәсен дә үзгәртәсен тотасың. Аның, аның тарихы шундыйрак. Берәүнең дә кулы күтәрелмәгән 666 дип куярга. 116лар, 16лар анда буш түгел иде дип хәтерлим. Ул да менә шулай килеп чыккан әйбер инде, махсус түгел. Машалла.
Дуслар, татар телендә милли проектларны җитештерү җиңел эш түгел, ләкин сез безгә ярдәм итә аласыз. Сезнең өчен шундый мөмкинлек ачтык. Видео астында сылтамага басып, сез безнең проектка Матди яктан ярдәм күрсәтә аласыз. Кайнатма. Дуслар, барза сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Без монда чакырабыз сәләтле һәм билгеле шәхесләрне. Һәм бездә кунакта бүген Альберт Барон дигән кеше. Сез аны әлбәттә беләсез, чөнки ул телевизордан төшми торган кеше. Әйе. М?
Иде. Иде. Ә, киттең хәзер. Әйе, телевидениедә минем кабатлаулар гына күренсә инде. Төшми дип әйтсәм була инде, шул э, кешегә бит аңга аерма юк тамашачыга. Ну, Карады, карады. Таяның тасында булдың бит инде алып баручы син бер мизгел. Әйе. Нәрсәсе ошамады? Нигә шулай тиз киттең син анда? Әз булдың кебек тоела миңа. Мин, мин- син алып барганда бер тапкыр гына барып кайтканын хәтерлим. Ә болай мин еш йөрим бит. Бер сезон булды да, шуннан соң икенче сезон башында туктадым дип хәтерлим инде. Ул комплекслы сәбәп. Туган авылым дигән проект бар иде. Әле дә бар ул, аны Рүзәл алып бара. Менә ул Туган авылым проектының беренче сезонын без бергә алып бардык, ике бригада булып. Э, мин штаттагы кеше түгел, мин шәхси эшмәкәр һәм мин заказ буенча бу тапшыруларны эшлим, под ключ дип әйтик инде. Аны алып киләсең, тапшырасың, э, телеканал аны күрсәтә. Һәм сиңа шуның өчен килешү буенча акча түли. Э, бер сезонны без шулай итеп алып бардык. Юлчы проекты шулай эшләнгән иде. Юлчы бетте. Э, Туган авылым проекты килеп чыкты, финанс табылып. Э, Анда менә Рүзәл бер якта йөрде, мин бер якта йөрдем. Ике продакшн эшләде дип әйтик инде. Рүзәл ТМБга таянып, мин үземә таянып дигәндәй. Һәм менә яңа сезонда Альберт безнең Рүзәл генә калачак, үзе безнең команда гына булачак. Сиңа мөмкинлекләр юк дигән сүзне җиткерделәр каналдан һәм бу Ә бу проектны кем уйлап тапты соң? Ягъни монсысын. Э, туган авылымның әйе ул тнбның үзенеке ә үзенеке әйе э, юлчы шулай ук инде ул тнб акча табып үзе шулай оештырган әйбер иде аның концепциясе генә э, язылуда минем өлеш бар дип әйтеп була инде һәм, гомумән, юлчы буларак формалашуында. Ә Туган авылым, ул инде тулысы белән ТНВ проекты. Һәм монда инде килешүне озайталар яки озайтмыйлар. Менә бер сезон бетте, икенче сезонга килешүне озайтмадылар гына инде ул. Бик гади, юридик яктан аңлаешлы һәм гадел дип әйтергә була инде. Һәм, әгәр дә инде тарихи проектлар юк икән, тарихка кагылышлы проектлар юк икән, минем өчен төп эш булган, минем өчен кызыклы булган һәм мин кирәкле, файдалы дип санаган ул проект юк икән, миңа башкасы да кирәк түгел, андый булганда миңа таяну ноктасы да кирәкми, дигән сүзне әйттем мин һәм тулысы белән бөтен нәрсәне тапшырып, шулай итеп, читкә киттем дип әйтергә кирәк инде. ТНВдан киттем дип әйтә алмыйм, чөнки мин ТНВда эшләгән кеше түгел. Мин шул чакырып китергән. Эшләмәгән җирдә китеп тә булмый дигән. Әйе, әйе. Аның менә сәбәбе шундый. Әйе, аңлашылды. Э, без синең белән бүген бит инде амбиция турында сөйләшәчәк без. Һәм э, аның антонимы булдыксызлык дигән вариантны алдым. Ике тема бергә. Нәрсәгә дигәндә, күптән түгел генә э, теге елның ахырында мин Байбулатның бер киносын карадым. Беренче киносын. Син беләсеңме ул киноны? Беренче киносы диплом булар, диплом эше буларак, әйе, ноль с половиной дигән. Ноль с половиной дигән киносын карадым. Анда синең энең булып чыга бит инде, имеш, төп каһарман. Әйе. Һәм без моны карыйбыз дусларыбыз белән. Болар көлә-көлә, чиный-чиный карыйлар, ә мин бер мизгел елыйсыларым килә башлады. Карыйсың да минем менә йөрәгем әрни башлады. Бу егет, синең энең инде име шундый сәләтле булгандыр инде, шулай күргәндер инде аны Байбулат, герой дип алгач үзенең име. Һәм ул бит инде кино төшерәм дип йөри. Әйе. Кино бу. Төшерәм, төшерәм, төшерәм. Мин кыз китерәләрен сорыйм инде. Төшергәнме соң, төшергәнме соң киносын дип сорыйм инде. Юк, диләр. Мәйтәм, Коточкыч. Шулай дек идеялары булып, шулай дек уйланып йөреп, минемчә, бер елда төшерүгә диплом эше бу. Әйе, бер ел тирәсе улай.
Әйе, ничә тапкыр килеп килгән сезгә Байбулат төшерергә, имеш шунда. Мәйтәм, бу төшермәгән. Имя шундый йөрәк әрнеде.
Әйе, ул ягы да бар. Бу диплом эшенең һәм ул вазгыять, дип әйтик инде. Айрат әле дә нәкъ тә шундый характердагы кеше. Аның холкы үзгәрмәде дип әйтергә була. Аның ул идеяләре әле дә булса яши. Мин аны ничектер теге үзе трагик яктан кабул итә дип әйтә алмыйм бер дә. Аның режиссура ягыннан, режиссерлар, кинематограф ягыннан һәм бик үзенчәлекле кинематограф ягыннан Филининның фильмнары, мәсәлән, ул тик торганнан гына ноль с половиной дип аталмый инде, мәсәлән. Җыен ниләр анда Брессоннар һәм башкалар һәм башкалар, классик музыка, ниндиеннән кирәк, фәлсәфә, Ницшелар һәм башкалар һәм башкалар. Минем иң яратмаган менә шул немец фәлсәфәчеләре, бик катлаулы булган хезмәтләре белән. Ул алар эчендә йөзә менә. Ул ярата, Ул белә, ул аны укый, ул аны өйрәнә. Ул бик күп менә шул вакыттагы подкаст кебек әйберләр тыңлый, аудиокитаплар укый, эзләнә. Аның ул ягы бар әле дә. Ул, миңа калса, әле дә булса үзенә шул потенциалны җыя. Һәм мин аны уйлыйм, ул кайчан да булса, барыбер дә тотыначак һәм ул кайчан да булса ул бәреп чыгачак. Әлегә теге критик масса җыелмаган дип кенә әйтә алам мин. Ну бу бит инде горя от ума. Белгән, күп, белгән саен, син белмим дип уйлый башлыйсың. Мин әле белмим, мин әле әзер түгел. Ә ниндидер булдыксыз э, егет-кызлар тоталар да кино төшерәләр. Шулай булып чыга.
Әйе. Шулай булып чыга, кызганычка каршы. Ләкин э, моны иртәрәк аңлаган саен э, яхшырактыр һәркем өчен. Мин үзем дә аны еш татыйм ул әйберне. Э, ләкин э, аны аңлап, Ул егет-кызларга, булдыксызларга ачуланып йөргәнгә карап, синең эшең алга китми һәм синең потенциалың шуңа сарыф ителә генә. Аны инде иң яхшысы, эшләү, булдыру дигән якка юнәлтсәң, нәрсә дә булса килеп чыгарга мөмкин. Кызганычка каршы, бу дөнья нәкъ менә шул булдыксызлар кулында. Булдыксызлар инде, әлбәттә, креатив, иҗат ягыннан булдыксызлар кулында, мейнстрим дип әйтик инде. Менә шул бөтен нәрсәне дә берсеннән-берсе күреп, бераз гына үзгәртеп эшләүчеләр бүгенге көндә дөнья тоталар, акча тоталар, аудитория тоталар. Һәм ул үзгәрмәс тә дип уйлыйм мин. Һәм ул мәңгелек проблема шикелле. Элек тә шулай булган, минем моңа иманым камил.
Бернәрсә дә үзгәрми. Әйе, бернәрсә дә үзгәрми. Дөньяны коткарып булмый, димәк. Монда бер менә шул ачкычын гына белергә кирәк. Ул ул дөньяга яраклашмасаң, ниндидер Бөтен кешене дә шаккатырырлык гениаль әйбер язам дип йөрсәң, ул язылмаячак инде. Барыбер дә кассага дигән, төп тамашачыга дигән һәм ул тамашачыга аз гына булса да орлык сала торган дигән контент ягын карарга кирәктер. Ә менә ул чын үлмәс классика дигән әйберне язып була, ләкин хәзерге көндә аны язсаң, аны беркем дә укымаячак. Ул бер унбиш, егерме, бәлкем, илле елдан соң гына күтәрелеп чыгып, кара шул бар иде бит әле дип, аңа күз салачаклар инде. Менә нинди үрнәк бар менә синең менә элеккеләрдән, мәсәлән, менә ул классик, аны илле елдан соң гына тотып алганнар. Менә шундый башка киләме сиңа ниндидер уй-фикер? Менә син сорауны биргәнче үк, ни өчендер мин Гаяз Исхакыйны уйлап куйдым. Теге үз вакытында кадере беленмәгән, аннан соң менә аеруча хәзерге көндә Айдар Җаббаров аркасында дип уйлыйм мин аны үзем. Шушы Гаяз Исхакыйның әсәрләренә кайту, аларны яңадан сәхнәгә менгерү дигән бер этап башланды. Исхакыйны бит инде аны бик теге гади тел белән язган, бик җайлы әйбер дип әйтеп булмый. Мин әле дә булса тәэсирләнеп йөрим, менә ул ни белән. тормышмы бу белән. Ул бит инде аны ни дәрәҗәдә эш аңлап, эшкәртеп, шуны сәхнә әсәре итеп эшләп чыгарды бит инде. Миңа калса, менә шундыйрак мисаллар инде ул. Гаяз Исхакыйның менә ул инкыйразы турында тора-тора искә төшереп куябыз инде. Менә шул анализга кире кайту дип әйтүем. Ә беләсеңме, миңа, минемчә, Исхакыйны гений икәнен аңлаганнар, шуңа күрә бит инде аны тыя башлаганнар. Әйе. теге аңлап. Аңлап, әйе. Бәлки бу очракта аңлап. Бу очракта туры килми кебек. Менә аны белгәннәр, аны яхшы акыллы фикер йөртә торган кеше итик. Дөрес әйберләрне әйткәнне. Шуңа күрә тыярга тырышканнар. Ә менә кем ул? Шуңа тик сәер булырга тиеш ул шул чорында име? Аннан соң аны хәзер генә аңлыйбыз без. Андый кешеләрне мин башка килми нишләптер кебек тоела миңа. Бәлкем, ал, бәлкем аларның вакыты җитмәгәндер әле. Әлде.
бәлкем аларны эзләп таба алмаганнар. Бәлкем Исхак хандыр.
Без генә әле генә
Алла сакласын. Бик шуңа калса диген.
Бик булырга мөмкин. Исхак ханны кичә генә искә төшердек. Без дә көндә искә төшерәм яны.
Менә бит нинди шәхес. Онытып булмый торган. Онытып булмый торган, әйе.
Бар инде алар бар. Э, кичә без шулай ук барлап чыктык. Э, онытыла башлаган йолдызларны заманында сәхнә тоткан. Андый кешеләрне искә төшерү бик тиз түгел икән, оказывается. Ә кемнәр килде?
Кем, миңа башка килми әлеге. Э, ниләр?
Гыйбашев, мәсәлән. Теге. Җырдан соң.
Җырын әйтә, әниемнең туган көне бүген. Ярар инде, әни, елама. А, ул име?
Әллә мин, әллә син Гайфулла Авзалов бар тагын, мәсәлән. Менә ну, шундый исемнәр.
Җырның, э, бер җырның э, җырчысы. Бер җырның җырын да юк инде, аларның башка җырлары да булган, без аны хәзер хәтерләмибез генә. Ба- Бар аларның җырлары. Зөлфия Минһаҗева, Миләшкәемнең хәле ничек, бармы әллә зарларың, дигән. Э, Менә шундый җырчылар. Э, Миңа калса, э, бу синең сорауга э, борылып карасак та, шу- шундый шәхесләр инде алар. Э, Искә төшерәм дип кенә уйлап бетереп булмый торган. Ләкин тулаем алганда вәзгыять мин э, үзгәргән дип әйтә алмыйм. Димәк, менә булып чыга шундый без барыбыз сәхнәгә килгәндә яки кайдыр менә монда иҗатка килгәндә безнең амбицияләребез көчле. Ләкин бер мизгел я безнең чыннан да голь атуы аркасында без бер нәрсә эшли алмыйбыз, я иренә башлыйбыз булып чыга инде, я үзебезнең максатыбызны онытып, кайсыдыр икенче якка борылып китәргә мөмкинбез. И һәм шундый шәхесләр күп. югалып баралар һәм менә амбицияләр ул менә менә ул мышцадыр инде ул амбиция ма аны көн саен ничектер эшләп торырга кирәк аны ашатып торырга кирәк ул мышцаны амбицияне бик э, кирәкле һәм дөрес әйбер дип әйтмәс идем э, чөнки амбиция э, бар мәсәлән максатчанлык дигән әйбер Үзеңә максат кую һәм ул максатларга ирешә белү сәләте. Ләкин ул инде амбиция түгел, дип саныйм мин. Минем өчен амбиция ул нәкъ менә бер нәрсәгә карамастан, үзең теләгән әйбергә барып җитү, ирешү. Һәм бу очракта инде син ниндидер теге максатлар белән генә түгел, менә кеше башыннан китеп, төрле кирәкмәгән, ярамаган, әйтик, билдән түбән, менә шуның шикелле әйберләрне кулланып, әлбәттә, ул эшли торган алымнар, менә шулар аша ирешү. Әлбәттә, ул амбицияле, әлбәттә, ул карьералы булачак ул кеше, амбициясенә күрә, ләкин ул менә шундый чалым, миңа калса, ул холыктагы. Шуңа күрә монда амбицияне түгел, ә нәкъ менә максатлар кую һәм ул максатларга ирешү осталыгы. Тырышлык дип әйтик инде, үҗәтлек, менә шул мускулны гел эшләтеп торсаң, Бернәрсәгә дә карамастан, аннан бертөрле нәтиҗә көтәргә була. Ә амбицияле булырга кирәк, пробивной булырга кирәк, сиңа мишәрлек җитми, сиңа берәр продюсер булса әйбәтрәк булыр иде кебек анда, синен акчаңны санап торырга бер аерым кеше кирәк, нишләп күрмиләр икән, берәрсе күтәреп алмый икән, менә шуның шикелле әйберләр арасында йөрү, ул адашу гына. булачак дип уйлыйм. Ә менә Казанда, теге син әйткән амбициозный кешеләр, алар бит озак яши алмый. Алар бит менә бер тапкыр син кемнеңдер тотып китәсең икән, бит торала секундында һәм сиңа борылып та карамыйлар. Менә мин борылып та карамман ди кешеләргә аннан соң. Бер күтәрелеп китә алмаган кешеләргә Юк, күтәрелеп кит, юк, менә кемдер топтап, изеп китеп киткән амбиция аркасында, мәсәлән, карьерасын үстерәм дип, кемгәдер аяк чалган кешеләр, андыйлар белән, мәсәлән, бит тиз торала. Андый кешене, ә бу болай эшләгән икән, бу болай иткән икән. Һәм андый кешеләр белән аралашасы килми. Казанда тиз тарала ул. Тиз тарала, ләкин кемдер алар белән аралашмауны, татарча әйткәндә, может себе позволить. Ә кемдер бу ситуациядән һәм ул колеядан беркая да чыгып китә алмый. Бер матур әйтем бар, битеннән үпмәсәң, күтеннән үбәрсең. дигән. Гам ул хәйран кешенең баш миендә утыра гам канына сеңгән әйбер миңа калса, бу кеше белән тагын очрашасы булырга мөмкин, аның кирәк булыр булуы мөмкин, бигрәк тә инде индустрия турында сүз барса, медиа гам башкалар турында сүз бара икән, ул бер биш кеше белән талашырга мөмкин, аларны юк итәргә аяк чалырга мөмкин, ләкин ул биш кеше урынына аны мактап торучы унбиш кеше табылачак. Аның барыбер дә даирәсе төрле якка үзгәрәчәк дип әйтим инде. Андый мисаллар. Менә кем, белмим инде. Исемнәрен әйтәсең килмәсә, ну барыбер ниндидер мисал бармы синең менә, мин теге аңлап китсен өчен?
Хәзерге көндәге актуаль булган менә ул барсларда барган вазгыятьне әйтер идем мин. Мин анда кемнең хуҗа, кемнең кол икәнен дә белмим хәзерге көндә, ләкин бит инде Бар менә шул хуҗалар, оештыручылар һәм менә ничә елдан бирле шулар арасында йөргән җырчылар, алып баручылар һәм башкаларның борылышлары. Шуннан килеп чыккан әйбер бит инде бөтенесе дә. Дәррәү кубып кемнедер фаш итмәкче булып карадылар. Аннан соң ул ничектер онытылып бетте. Хәзер тагын Радикмы ошында, кемме кайтып төшкән анда. Аны бик яратып каршы алдылар. Хуҗалар үзгәргән, без китәбез, ә без кайтабыз, ә без монда күчәбез. Менә шул бит инде. Интриги, расследование.
Алар нишләп кенә бетмәде бит инде анда. Ләкин бөтенесе, менә аралашмыйм дигән кеше дә юк алар белән. Концерт куйса, концертына да баралар, булып торсын, йөреп торсыннар. Ләкин менә шундый тормыш. Халык аны белми бит. Менә без синең белән беләбез. Тагын берничә кеше индустриядән белә ул менә бу э, кайнатма кайнатма булган моментларын аларның. Э, халыкка менә ул артист тора, аны күрсәтәләр телевизордан. Аны ротация радиосында җыры бара, ул танылган. Ә бер 10 көннән соң э, Барс әйтә икән, бу җырчыны алып ташлыйбыз, булмаячак дип. Ике-өч аердан соң кеше оныта аны. Оныта, әлбәттә. Әйе.
Тамашачыга ул нечкәлекләр кирәк түгел чөнки. Ул менә ничектер үз ара барган хикмәтләр генә. Һәм андый очракта менә ул алып баручылар, җырчыларны да аңларга була. Алар кая бар соң инде? Менә бу шулай итте бит әле, бу безгә шундый сүз әйтте бит әле, яки шулай итеп шундый гамәл кылды бит әле дип, борылып басырга аның мөмкинлеге юк. Әйе, чыннан да без бит Мәликәне хәтерлибез, Мәликә барый-барый-барый. Тукталар да, аңа юл яптылар да куйдылар. Һәм кая ул Мәликә? Йөри ул, нәрсәдер җырлап, ләкин без аны барыбер белмибез. Кайдадыр инде, белмим. Кайсы кайсы тирәдә йөри торган. Дөрестән дә күренгәне юк. Э, медиа өлкә шундыйрак инде ул. Хәтта хәтта менә интернет чоры булса да, имә тотта инде эшлә инде, сәләтле булсаң. Димәк, син сәләтле булмагансың. Булдыксызлык.
Булдыксызлыкка килеп җитәбез яңадан. Но булдыксыз, беләсең, беләсең, мин ул сүзне мин бик яратам. Мин урысча э, еш кулланам, неудачник дип әйтәм мин. Әйе. Һәм мин э, э, теге ачы телле, мин дусларыма да шулай әйтергә мөмкинмен. Менә нәрсә эшләмәсәләр, эшлә, сүз бе- бирәләр икән, эшләмәсәләр, мин әйтәм, ну неудачник дим, ну инглиз телендә L хәрфе, loser Әйе. сүзеннән. Үпкәләтәм, әлбәттә, ләкин э, мин үземә дә шулай әйтсәләр, мин тыныч кабул итәм аны. Чөнки чыннан да э, мине ул менә неудачник дигән сүз, ул мине батырмый, ә юк, мин ну, андый түгел. Мин хәзер күрсәтәм сезгә һәм амбиция уянып китә. Шул Әйе. сүзне ишетсәм. Шуңа күрә э, мин ул сүзне яратам. Ә тәрҗемә иттем дә мин татар теленә булдыксызлык. М, Как будто уже андый түгел. Үпкәләтми кебек. Монда иң, иң дөресе лузер дигән э, иң туры килә торганы миңа калса. Булдыксыз инде ул диагноз миңа калса. Ул э, кулыннан бер эштә килми торган кеше. Э, ялкау кешедер инде ул күрәсең, бер эштә килмәгән. Чөнки кешенең бер сәләте булса да булырга тиеш инде. Ашауга булса да сәләте булырга тиеш инде, аның һич югы. Э, булдыксыз булгач инде бөтенләй дә теге менә Ни рыба, ни мясо дип әйтәләр инде. Минем күз алдына шундыйрак э, нәрсә килә. Ләкин э, килешәм, ул сүз э, яки аңа охшаш сүзләр әйтелергә тиештер кешегә һәм күзенә карап, йөзенә бәреп әйтелергә тиеш. Миңа, мәсәлән, ул тәэсир итә. Һәм ул миңа дөрес тәэсир итә. Чөнки мин менә килеп терелгәч кенә эшли торган гадәтем бар бөтен нәрсәне дә. Без барыбыз да шундый бугай. Менә әйе, ул нәрсә дип әйтим инде аны, шортлаган шикелле мотивация бирә торган. Ул менә син 2 сәгать. Ә беләсеңме, мин нәрсә аша эшлим?
Чөнки 2 сәгать вакыт булганда, син 8 сәгать булса, 8 сәгать эшлисең. 2 сәгать калса, 2 сәгать эшлисең. Нәкъ шулай. Ну, лучше мин 2 сәгать эшлим.
Менә ничектер шулай килеп чыга ул. Һәм менә шул 2 сәгать калмыйча торып, синең каядыр яшеренгән ниндидер белемнәрең, илһамнарың беркая да селкенмичә тик утыра шунда. Ә нәкъ менә шул 2 сәгать эчендә син әллә нинди идеяләр килеп чыгып, үзең дә шаккатасың әле шуны укып утырган вакытта. Һәм шунда рухланып чыгып китәсең бераз җыелышка шуны сөйләргә. Шундай бер уйлап чыгарылды бит әле дип. Ә ул инде бер атна элек уйлап чыгарылырга тиеш булган. Сен кешегә әйтмәсең аны. Атна буе уйла, атна буе уйладым. Сыйфатына караганда, ул нәкъ менә атна буе эшләнгән әйбер шикелле. Иң кызыгы.
Менә кара, син үзеңә менә нинди мизгелдә әйтә аласың, менә мин монда булдыксыз, мин неудачник дип? Андый мизгелләрне мин бүлеп карый алмыйм, чөнки минем караш бераз гына бүтәнчәрәк. Бар хәзерге мизгел, Нәрсә булса да, нәрсә булса да, менә хәзерге мизгелдән башла. Мин һәрвакытта да ноль дигән ноктаны үзем өчен билгеләп торам. Менә минем хәзерге нокта ул ноль дигән нокта. Шул ноль дигән ноктада мин кая да булса, теге бер, ике, өч, дүрт, бишкә кадәр селкенергә тиеш. Әгәр дә инде зуррак озынлыкны алып карасак, так, мин мәктәпне бетердем. Әйе. Шуннан соң университетка киттем, шуннан аспирантурага кердем, шуннан соң өйләндем. Менә монда бераз барып чыкмады инде. Озын ки белән карасаң, озын ара белән карасаң, анда бүлә башлыйсың инде менә бу әйберләрне. Ә минем өчен андый өзекләр юк. Шуңа күрә мин бик җайлы һәм үзем өчен чагыштырмача җиңел хушлаштым телевидение белән. Ул бит инде Экраннан китү, ниндидер теге танылганлык дигән әйбердән, кеше күзенә күренү дигән әйбердән китү, бөтен нәрсәңне калдыру, тапшыру. Ләкин минем өчен ул проблема түгел. Әгәр дә күңел тартмый икән, теге могу себе позволить дип әйтәм инде менә бу очракта да. Борылдым, булды, рәхмәт, сау булыгыз, мин киттем, башкачарак юнәлешләрне карыйм әле дип. Ә бездә хәтта НВ гына булып чыга бит инде, шаян ТВга бармыйсың бит инде син эшләргә, телевизорга керәсең килсә. ТНВдыр инде, әйе. ТНВ. Күләмле, дөрестән дә зур аудиторияле, мөмкинлекләре булган һәм холдинг буларак эшләгән. ТНВ иде, калган телеканаллар, алар шуның тирәсендәгеләр генә.
Ну, кара, синең менә булсын иде бюджет, мәсәлән, әйме, Хәсән Бирәев, мәсәлән, грант яса, телевидение, яңа канал. Дип, сиңа бирсәләр, син эшләр идеңме? Синең андый кызыга торган әйберең бармы? Бар.
Телеканал э, безгә безгә дип инде татар халкына, миңа калса, менә культура каналына тартым. Рекламасы булса да инде ниндидер җүнлерәк рекламасы булган, сойлап алынган. Ләкин э, ниндидер Классик контенттан торган телеканал җитми. Документаль фильмнардан. Камал театрының теге аларның да бит бар интервьюлары шуларны тыгып мәсәлән менә аларның аларның да сыйфатлы кызык карарлык. Әйе. Ага, ансы мәсәлән тагын нинди булса сюжетлар белән кызыклы каядыр барып, менә бу мондый бина, моның мондый тарихы бар дигән әйберләр белән име? Очерклар, документаль фильмнар, күбесенчә миңа иң җитмәгән әйбер ул документалистика. Сыйфатлы документалистика һәм тарихи контент. Татар тарихына кагылышлы, Төрки халыклар тарихына кагылышлы хәт нәрсә булсын шунда? Без ул яктан бик сай. Ул бик начар. Ул бик начар күренеш, аның кайтавазлары әле булачактыр дип уйлыйм мин. Э, интернетта эзли башласаң ниндидер тарихка кагылышлы, кинохроникага кагылышлы әйберләр, э, Казанская студия кинохроники булган вакыттагылары бар. Аннан соңгысы нәрсәдер, каядыр, ничектер, кем саклый торгандыр, билгесез. Э, шул ук менә

Шунысы да авыр. Гәрчә бөтен мөмкинлекләре булса да. Шуңа күрә ул әле үзен сиздерәчәк дип әйтүем инде. Әле генә ул безгә кызык, алтмышынчы, җитмешенче, сиксәненче еллар, ә кайчандыр, ике меңенче еллар да кем өчендер менә шундый ераклыкта булып күренәчәк. Тик инде ике мең бер йөзенче елларда менә анда эзли башласалар, миңа калса, инде читенрәк булыр кебек. Булыр ул менә җыен такмазалар, Теләсә кем телефонга төшереп йөргән, теләсә кайда төшерелгән шуның шикелле кадрлар өелеп ятачак төрле ниләрдә, платформаларда. Ләкин дөрес, сыйфатлы итеп, дөрес камерага төшерелгән эталон кадрлар дип әйтик инде, нәкъ менә кинохроника дигән әйберләр, киножурналлар эшләми бит инде алар бүгенге көндә. Елъязма дигән әйбер алып барылмый. Әйе. Менә ул елъязма булырга тиеш. Менә шуңа корылган телеканал булса,

Егерме минут дәвамында сөйләп бирә торган, чын шундый геройлары булган, менә безнең шундый сыер савучыбыз бар, менә безнең шул кешебез бар дип сөйләп тора торган форматтагы булса да бер нәрсә кирәк. Аннан соң кирәк булса ул кадрлар, син ул кадрларны ала аласың инде, имеш. Әйе. Әйе, андый кадрлар юк чыннан да. Ә кеше китә бара. Ярар, җырчыларның более-менее фотографияләре бар әле. Ә ничаклы шагыйрь, ничаклы галим, ничаклы безнең теге медикларыбыз бар, име? Аларның фотографияләре юк. Син аны керә башласаң интернетка, кемнедер эзләп, менә мондый вак-вак фотография булырга мөмкин ул. Ә табыр өчен гаиләсенә барырга кирәк, скан, скан ясарга кирәк. Шуңа күрә аны ничектер дәүләт кәйткән имин мин, дәүләт эшләргә тиеш кебек тоела миңа. Менә туктаусыз синең барырга тиеш фотосессия. Син чакыртасың көн саен бер өч дүрт кешене. килеп китә. Туры утырган фотосы, фотосы мәсәлән, ниндидер э, тышлыкка куерлык фотография булырга тиеш ул. Һәм үлгәч куллана торган. Өмет килешәм, бу шулай ук ел язманың бер элементы бит инде дөрестән дә. Тавыш үрнәкләре шул ук. Әйе. Э, шул ук Фуат абыйларның э, менә хәзерге мәсәлән Илдар Кыямовның тавышын кайдан алып булачак киләчәктә, кайдан ишетеп булачак аның сөйләм тәртибен дип әйтимме шунда, сөйләм үрнәген. Ярар, манзараны ачып карасынмы инде алар, эзләп табып. Шунда сөйләп утырганын тыңласыннармы? Әллә аның берәр төрле махсус текст укып яздырган шундый тавышы булырга тиешме? Менә логик басым шушы була, балалар. Менә пауза шушындый була. Менә карагыз, өтерне ничек итеп билгеләп уза ул. Дип әйтерлек бер төрле үрнәкләре булырга тиеш бит инде аның. Бу шулай ук менә ел язма, бу шулай ук җыю. Цифрлаштырылган генофонд дип әйтимме мин шунда ул әйберләрне? Менә ул җитми, аңа кайчан барып җитәрләр? Без аңа барып җиткәнче инде теге ясалма зәхем барлыкка килде, метавселеннойлар барлыкка килде, без анда юк, булмаячакбыз. Без әле, беләсеңме, теге иң гади сайт ташый алмыйбыз булып чыга. Кызганычка каршы, әйе.
Дип, менә кемнең кулы барып җиткеч соң аны, менә безнең хәзер теге балалар өчен саф радионы эшләп йөри теге берничә энтузиаст кыз, димме, акчасыз берничә ел эшләгәннәр алар. Тагын шундый ук кешеләр кирәкме булып чыгамы безгә, бөтен әйберне дә эшләргә? Әлегә шундый кешеләр өстендә тора барысы да. Шундый кешеләр өстерәп баралар. Менә ул кешеләрне кем дип әйтергә, мин Башсызлар.
Башсыз, юк, алар булдыксызмы, әллә аларның амбицияләре шул дәрәҗәдә көчлеме, менә шул темага әйләнеп кайтсак? Ну, хатыны ир-ат шуның белән шөгыльләнсә, булдыксыз дип әйтәчәк. Әйе.
Нигә син аның белән шөгыльләнәсең, сиңа акча килми, нәрсә син аны эшлисең, вакыт сарыф итәсең, дип, ирен ул әйбердән чыгарып бетерәчәк. Чөнки барыбер амбиция ир-ат өчен барыбер ул фатир, машина белән ничектер билгеләнә. Әйе, җитеш тормыш, ул шуны тәэмин итәргә тиеш. Аннан соң булдыксызлык гына бирелсә дә була. Аннан соң, әлбәттә. Монысы белән бәхәсләшеп булмый. Ләкин менә шундый гаилә өчен булдыксыз булып тоелган кешеләр өстерәп бара бүгенге көндә бөтен милләткә, телгә кагылышлы, мәдәниятка кагылышлы җүнле дигән контентны, җүнле дигән мөхитне шулар булдыра, шулар тудыра. Әйе, башсызлар, әйе, фанатиклар, Фанат кына дип әйтеп булмый. Әйе, бик үк дөрес, акыллы кешеләр түгел. Күп очракта. Күп очракта.
Сәерләр бөтенесе дә. Менә мин сезнең нәрсә белән теге килешә алам. Тагын ул менә татар контент эшләгән кешеләр татар телен камил белми.
Әйе. Котыра котыра шидер көн саен нәрсә чыгаралар име. Татар телләре камил түгел, ләкин Агдеевны әйтсәң дә. Әйе. Ул бит инде, аны татар теле әле, әле генә камилләшеп килеп бара. Ә, белмәде бит ул элек. Эшли бит? Андый кешеләр системага сыя белми, миңа калса, шуңа күрә алар бик э, тел кагыйдәләренә дә ул кадәр игътибар итмиләр. Минем татар теле шулай ук камил түгел. Шул ук э, Илдар Кыямов белән чагыштырсаң, яки Инсаф Абдулла белән чагыштырсаң, алар менә чын дикторлар һәм телевидениенең чын алып баручылары. М, э, Мин әле дә булса Менә мин сишәмбе дип әйтәм, мәсәлән. Ә ничек була сиш?
Сишәмбе? Дип әйтәләр.
Ох, соңгысына.
Соңгы иҗеккә дип әйтәләр инде. Әй, инде сишәмбе.
Менә мин сишәмбе дим, аны дүшәмбе дим, мәсәлән. Битек эзли башласаң, бәйләнерлек урыннар табып була дип әйтүем инде. Ә мин аны ничектер төзәтергә җыенмыйм. Мин язган вакытта каядыр өтә төшеп калырга мөмкин анда, каядыр нәрсәдер. Ә мин э, нокта куймыйм ахырдан. Менә ансы да булырга мөмкин миндә дә. Ул я онтыла, я хәреф үзгәрә, я нише шунда. Ул шулай китә, ул шунда чыга, аны ярар укыйлар инде. Ул кадәр теге хатаң бар дип әйтүче кеше юк, әлбәттә, ләкин күзәтелә шундый әйбер. Кагыйдә ул бик миңа яраклы әйбер түгел инде. Кагыйдә ятлап өйрәнү. Ә мин хәтерлим, тә таян тасында булганда сиңа әйтәләр, текстны сиңа бирдек дисең, миңа кирәк түгел ул дисең. Соң әйе мин шул корсак. Мин текст буенча әйтмәячәкмен барыбер ди. Корсак каплап тору өчен кирәк иде инде ул папка миңа. Басып торганда. Бу бит инде сәләт.
Шулай итеп э, теге җыр телде булып чыга инде синең а, фикер йөртүең шундый тиз. Ул ялкаулык.
Ул э, синең текстың әзер булсын өчен һәм барысы да тәртиптә булсын өчен сиңа алдагы көнне яки шул көнне бер ике сәгать вакытыңны сарыф итәргә кирәк. Шуларны әзерләп чыгар өчен барысын да, шул текстларың. Тикшереп, нитеп анда. Ә, Текстны язасың килми икән, Менә булган телең белән сөйлисең инде. Килеп бастың, матур гына сөйләп чыктың. Ул менә шулай шомарган. Шулай зирәклек шомара. Әйе. Ялкаулык аркасында зирәклек һәм тел байлыгы арта. Ялкаулар бит инде эттерә дөньяны алга. Әйе. Мин дә ялкау. Без икебез дә бер төрле икән. Менә ялкау, булдыксыз бит инде бер караганда ялкау кеше. Белмим, бик кызык сорау бирдең син, Текә. Амбиция һәм булдыксызлык дип. Монда килеп чыга, хәзер амбициясе булган кешеләр бик үк куллары һәм намуслары чиста булмаган кешеләр, ә булдыксыз кешеләр булдыксыз дип саналган инде. Ә йөри инде шунда бер тинтәк дип кул селтәгән кешеләр, алар киресенчә менә шул прогресс башында торучылар. Шулайрак килеп чыга. Ә беләсең, нинди яхшы тандем булырга мөмкин? Мәсәлән, теге бик гений булып санаган үзен кеше мәсәлән име һәм аның янында торырга тиеш шундый кеше әйдә эшлелек булсын әйдә болай да бетерәбез эшне дип әйтеп тора торган кеше булырга тиеш андый кеше булса яныңда бер мизгел туктыйсың чөнки менә теге лев николаевич толстой э, ун тапкырмы күчереп язган үзенең әсәрен война и мирный име теге яхшыртам яхшыртам дип тырышкан э, хәзерге вакытта андый вакыт юк Бәлки, шуңа туктатырга кирәктер теге, м, әйдә, җитте, м, лучший враг хорошего, минем яраткан әйбер ул, бу, э, теге әйтем, лучший враг хорошего. Мин элек аңламый идем. Безнең э, журналның редакторы гел шулай әйтәдер, ул, лучший враг, х- тимәгез, ди, тимәгез, калдырыгыз, болай да әйбәт, дип әйтәдер ул. Бу кирәк сүз кайчак. Чөнки син перфекционист булсаң, утырасың, утырасың, казынып, ә кемгә кирәк ул?
Мин перфекционист түгел, ләкин идеалист дип әйтеп була торгандыр. Менә шушылай булырга тиеш һәм бүтәнчә ярамый дигән әйбер бик көчле иде миндә менә шушы көзләргә кадәр. Менә шушы экраннан китүләр, э, бөтенләй яңа баштан, әлеге дә баягы нольдән башларга кирәк дигән тагын бер нольгә килеп җиткәч, э, менә шунда үзгәрә башлады бераз карашлар. Һәм э, андый кеше барлыкка килде, Марсель Махмутов, режиссер, шоумен дип әйтим инде, педагог, театр училищесында ул укыта да, театрал, сценарист. Аның менә балансы әйбәт ул яктан. Әйе, мәңгелек өчен дә эшләү дигән әйбер кирәк, ләкин үз кесәңне дә онытып бетерергә ярамый. Безгә инде хәзер ни түгел, унсигез яшь түгел. Барыбер дә гаилә дигән әйберне уйламыйча хәлең юк инде. Шуңа күрә теге идеаль тормыш дигән вакытта менә монда инде туктале, әйдә, менә шушындыйрак проект эшләп алыйк әле. Аннан соң мәңгелеккә тотынабыз. Ләкин монсын эшләп куйыйк та. Ул хәзер тиз эшләнә ул. Ике сәгатьтә син уйлап чыгардың, кирәкле акчаңны эшләдең һәм киттең мәңгелеккә. Мөгаен бу бер Дөресрәк юлдыр һәм дөрес рецепттыр дип әйтүем инде. Һаман да Саф радиосы шикелле, акча юк, ләкин эшләргә кирәк дия-дия йөргәнгә караганда, акчаны эшләү һәм шул акчаны үз эшеңгә, кирәкле эшеңгә юнәлтү мөмкинлеген үзеңә эзләргә кирәктер, ахрысы. Чөнки кайдандыр Исхакый заманындагы меценатларны табып алуы бүгенге көндә бик мөмкин, реаль әйбер түгел. Ә нишләп беткән микән ул менә безнең? Чыннан да бит элек бит шулай көчле меценатлар булган име? Ә хәзер алар юк кебек тоела. Хәт менә Агдеевны алсак та яңадан, аның ниндидер кешеләре бар, теге э, проектка акча биреп бара торган, ул аларны еш үзендә ну, әйтеп йөри, менә бу кеше миңа булышты, бу кеше безгә булыша дип әйтә ул име. Ләкин без аларны барыбер яхшы итеп белмибез. Әле бит меценат, ул менә меценат булган, аның исемен дә белгәннәр, безнең э, Шамовская больница Аны бит Шамов төзегән инде, име? Э, аны да беләбез без, истә калган. Ә хәзерге вакытта юк кебек тоела. Хәзерге вакытта ул дәрәҗәдә бай кешеләр. Татнефть булып чыга шуны Татнефть бирә грантлар. Ну, бер зур компания. Әйе. Ә исемнәрен белмибез барлык кешеләр. Исемнәрен белмибез. Ә э, элек Татнефть дәрәҗәсендә булган байлар күбрәк булган. Бәлкем, салым системасы, бәлкем түгел, салым системасы бүтәнчә булган. Зәкәт дигән әйбер булган. Барыбер дә инде шул зәкәт дия-дия булса да, шундый әйберләргә сарыф иткәннәр акчаларын. Менә калса хәзерге көндә Ул бит инде байлар бар, мәчет төзеткән байлар. Хәзерге көндә аның кадәр акчасы булган кешене күз алдына китерүе читен. Алар бар, әлбәттә, Forbes исемлегендә булган татар егетләре. Ләкин алар инде күңелләре белән меценатлыкта түгел, күптән. Алар акча җыюда. Әйе. Алар шуңа күрә Forbes исемлегендә инде, мәсәлән. Башкаларның ул кадәр мөмкинлеге юк, миңа калса. Менә күз алдына китереп карарга була, менә шушы Мәрҗани мәчете күләмендәге бина төзетеп чыгару өчен һәм ничектер әле шуннан соң җырлап яшәр өчен кешегә күпме акча кирәк икәнлеген. Әле аның диварларының калынлыгын да исәпкә алырга кирәк, теге материаллар бәясе ничектер дөресрәк чыксын өчен инде. Ә ул заманда бит әле ул. Аны хәзерге көндә бер үзе мәчет төзетеп чыга алган кешене табуы бик читендер, бер, бер ике Ә бәлки э, теге менә ул яңа буынны үстерер өчен әз, әздән башларга кирәктер, мәчеттән үк түгел, ә мәсәлән, ну ярай, 100 кеше җыелсын, 1000 кеше җыелсын мәчет төзергә. 1000 меценат сразу.
Э, Бүлеп. Юк бит. Юк шул, менә, ничәптер, менә, әйтәм бит, менә хәзер дәүләт, ул барыбер контент өчен акча бирә, татар контенты өчен. Әйе. Бик күп бирә ул.
Но җитми. Тагы да кирәк булып чыгамы соң?
Ул контентлар һәм грантлар иң беренче чиратта килеп эләгә аның тәртибен белгән кешеләр кулына. Һәм күп очракта ул зур компанияләр булырга мөмкин. Иң начар әйберләрнең берсе, менә ул тендерлар дигән нәрсәләр, аукцион, монда торги. Менә, мәсәлән, шул ук мәдәният министрлыгы игълан итә, менә безнең бар 5 миллион акча, без җыябыз проектлар, акча бүлеп биреләчәк, ләкин аның өчен безгә менә шушы торги дигән әйберне уздырырга кирәк булачак. Бөтен кеше документларын, нәрсәләрен әзерли, кирәкле булган, тиешле булган, һәм башлана менә шул Сатулашу. Кем азрак бәя тәкъдим итә. Шунда обязательно Татарстанга бөтенләй дә катышы булмаган бер кеше килеп чыга. Ул бәяне шул дәрәҗәгә кадәр төшерә. Ул аны ота. Әлбәттә, ул ул акчага бернәрсә дә эшләргә җыенмый. Шуннан эзләп таба Татарстандагы шуны эшләргә мөмкин булган кешене. Менә сиңа шуның кадәр акча, моның кадәре миңа кала, мин оттым, ә син эшлә. Ул менә аның шикелле ситуациядә җитәрлек. Әйе, ул акча бирелә, ләкин ул акчаларның сыйфатка дип барып җиткән, адреслы рәвештә эшләнгәннәре шуның кадәр генә. Ә мәдәният министрлыгы моны беләме соң? Белә. Ә нигә ул аны эшли? Әлбәттә белә, ул бит инде федераль закон, ул шулай каралган. Дәүләт күзлегеннән караган вакытта ул дөрес. Азрак акча тотып, Шундый ук ни эшләү, шундый ук кубометрда булган, шундый ук метражда булган әйбер эшләү. Сез 10 литр сөт эшли аласызмы?
Эшли алам. Ә 15, 15 тә була ала. Әйе. Мультфильм бар бит теге бер тире алып килә дә. Ә, башлык тегүдә. Әйе, бүрек, бүрек тегәләр анда.
Җиде бүрек тә тегеп була бит инде бер тиредән, ләкин нинди бүрек килеп чыга. Монда шул алар саннар белән эш итәләр. Ә контент дигән вакытта, бигрәк тә инде татар телле дигән, менә ул бит инде безнең өчен үзәккә үткән әйбер. Ул безнең өчен телне саклап калуның бер чыганагы. Ул акча үзләштерү генә түгел. Ул үзеңнең теге эчеңдәге эгоны кытыклар өчен генә түгел, мин шундый әйбер эшләдем әле, менә шундый подкастта төштем әле дип әйтү. Ул бит инде безнең өчен саклану, сакланып калу чыганагы. Ул безнең өчен бик мөһим әйбер. Ә менә Ямми, ни, нәрсә әле ул, тат культфест. Әйе. Менә әле генә бит инде, кайчан, узган елда шулай булды, аңарчы да шулай булды бит инде. Ниндидер болан көтүчеләре фестивале оештыра торган кешеләр, шуны отып, бу бит инде әкият. Әкият, котышкыш. Шулар оттылар тат культфест, алар, алар татар да түгел, алар татар мәдәният нәрсә икәнен дә белмиләр. Альтернатив музыканың нәрсә икәнен тәгаен белмиләр инде, татар альтернативасының. Ләкин бит оттылар, акчаны алдылар, Дә эшләде шул ук кешеләр. Әйе. Алар аны килеп күрмәделәр дә хәтта менә. Ну, менә шулай эшләнә инде ул. Әйе, дәүләт акча бүлеп бирә. Э, бу иң кычкырып торган мисалларның берсе, ләкин финанс ягыннан Ка- барсы кәгазьдә генә, кәгазьдә, тәртиптә, әйе. барсы тәртиптә. Уздымы Таткультфест? Узды. Биш җырчы булдымы? Булды. Халык килдеме? Килде. Акча күпме тотылган? Узган елдан 3 миллионга кимрәк. Афәрин. Бит ул менә ни? Мондый мантык.
Хәер, дебет, кредит чагышу.
Анда сыйфат дигән әйбер була алмый. Ул музейлар эшләгәндә дә, мәдәнияткә кагылышлы теләсә кайсы проектны аласың икән, анда нәкъ тә шул. Әгәр дә син тендер дигән әйбергә килеп җиттең икән, анда башлана инде. Бу куркыныч әйбер.
Миңа бу ошамый. Ничек бетерергә? Ул бик куркыныч әйбер. Ул э, бюрократиянең иң начар балаларының берсе. Алар бит, чыннан да, мин аларны жәллим дә, кабинетта утырган кешеләрне мин жәллим. Алар бит кабинетта утыралар, кәгазьләрен карап име? Шундый яхшы кәгазьдә. Әйе. Мин шундый молодец дип утыралар алар. Чыгып кара. Чагышты бит теге тиен белән тиен. Әйе. Барысы да тәртиптә бит инде. Бюджетлар бүлеп бирелгән һәм ул бюджетлар урынына барып җиткән һәм беркем дә бер нәрсә дә урламаган, игътибар итәргә кирәк. Әйе. Монда закон бозу турында сүз дә була алмый. Барысы да бик дөрес эшләнгән. Ләкин бит менә сыйфатны ничек итеп үлчәргә? Мен шул көне мин шундый аларны җәлим, алар бит мин аларга күп йөрелде, күп ну, мин йөрдем бит инде э, теге зебралар буенча йөргән идем, аннан соң э, татар халык ашлары буенча йөргән идем. Э, керәсең, алар белмидер, ничек яши халык. Нәрсә аларны кайгырта халыкны? Алар нәрсә эшләгән булалар, тырышалар, мин карыйм, алар шундый тырыш, шундый Әйе. ачык йөзле. Хәзерге хәзерге чиновниклар бик әйбәт кеше. Алар ачык, сине каршы алалар, сөйләшәләр синең белән. Һәм карыйсың, аларның күзләрендә бушлык.
Димәк, аларда автоответчик эшли? Аңла аңлап бетермиләр. Йә без йөрмибез, йә без сорамыйбыз, аңлыйсыңмы? Күбрәк йөрергә кирәк, аралашырга кирәк. Алар бит безнең белән ничек без булып чыга. Мин кешегә әйтәм, менә мин бу атнада, менә мон- бу кешедә булдым, бу кешедә булдым, бу кеше. Ә ничек ләкин син арган бит? Аларга эләгеп була. Мин булганга күрә түгел ул. Чыннан да, любой кеше керә ала анда, аларга сөйләшергә мөмкин. Ләкин моменты бар шундый. Алар белән сөйләшкәндә сүзне кире кайтарырга кирәк сорауга. Чөнки алар шундый итеп җавап бирә башлыйлар инде. Шундый итеп кызык итеп сөйлиләр алар. Юк, юк, белән туктагыз. Кире кайтыйк әле. Менә бу сорау белән килгән мин сезгә. Әйдәгез, менә бу сорауга кире кайтыйк дип, әллә ничек кайтаргачтын гына алар уйлый башлыйлар. Теге алар ничектер шулай итеп өйрәнгән, Фикер йөртүләре аларның. Ничек итеп сине, син бе сөяшеп, борып җибәрергә? Миңа калса, аларга алай дип килүче кешеләр хәйран бардыр инде ул. Саба районындагы бер әби, ул мескен үлгәндер инде. Мин университетта укып бетергәннән соң депутат ярдәмчесе булып эшләп алдым. Дәүләт Советы депутаты ярдәмчесе булып. Ул Депутат Саба һәм Мамадыш районнарына карый иде. Округ буенча дип әйтик инде. Һәм гражданнар белән очрашуга нәрсәгә? Я Саба районына, я Мамадыш районына кайта идек без. Мин ул әбине тереләй күргәнем булмады. Ләкин ул миңа кадәр эшләгән ярдәмчедән миңа мирас буларак тапшырылган әби булды ул. Аны бөтенесе белә, ниләр инде эштәгеләр. Ул менә шалтырату белән шөгыльләнә. Ул профессиональ рәвештә шалтыратучы. Аның гел давлениесе югары. Ул менә гел чирли. Аның балалары бар, ләкин балалар кайтмый, алардан сорамый ул ярдәмне. Аңа мунча миче дә алыштырырга кирәк булды. Аның коймасы да авырга тора иде. Аптырагач, мин эшләгән вакытта Шул ни белән, Геннадий Николаевич белән инде, шеф дип әйтә идек инде. Ул үз акчасын биреп, әллә монча миче, әллә койма, шундый бер нәрсә эшләдек. Инде менә ул хәл ителде, ул сорау. Аннан соң әле тагын бер-ике айдан соң яңадан шалтырата башлады. Әллә койма тоткач монча миче сорады шунда, әллә киресенчә шунда. Менә ул чиновниклар, миңа калса, андый кешеләрне хәйран күргәннәрдер. Ансы бар шул.
Прием гражданда мин аны аңладым, ниндиерәк даирә була алганын. Ул Әбине инде ничектер теге мыскыллап әйтү дә түгел, ләкин бар менә шундый. Аны бит мин нәкъ шундый әби булачакмын дип уйлыйм мин үземне. Чөнки бер татып алсаң, бер татып алсаң, имә андый берне, алар эшли икәнен аңласаң, син аны эшләттерәсең килә башлый аларның. Әйдәгез менә моны, мин әлбәттә үзем өчен сорамыйм, ләкин менә син аңлыйсың икән, монда ниндидер дөреслек юк дигән әйберне, имә, һәм тотып бара бара бара башлыйсың. Менә бу хәзер син әйттең тендерлар турында. Мин хәзер тендерлар турында уйлый башладым инде, һәм моны бит ничектер бетерергә кирәк. Әйе, ул белмим кайчан булыр, ләкин аннан бер татарлар гына, Татарстан гына зыян күрә дип әйтеп булмый, ул иҗат өлкәсе өчен бик проблемалы әйбер ул. Чөнки аның шартларына бик күп, әйтик, залоглар кертеп була. Менә мәсәлән, биш миллион нең булырга тиеш синең. теге обеспечительный дип әйтимме инде менә под залог гарантия яки банковский гарантия булырга тиеш бик сәләтле альберт йөрергә мөмкин ниндидер шартлы уларны бик яхшы итеп эшләргә мөмкин ләкин монда банковский гарантия алырлык кешеләр менә шул шул дәрәҗәдә үк инде киселеп кала менә бу кеше кала инде нисез бу кеше булдыксыз булып кала ә монда Амбиция буенча эшләргә күнеккән кешеләр. Әйе, нишләргә соң? Менә мин менә моның турында сөйләшкәндә гел мин шуны сорап торам. Нишләргә? Ничек җиткерергә безнең чиновникларга, чыннан да? Алар әйтәм бит ачык. Аларга кереп әйтсәң, әйдә менә болай эшлибез. Менә болай, болай, болай. Җиткереп була. Проектлар белән барып кына дип уйлыйм мин. Әзер хәл итү юллары белән барып кына. Әйе. Алар өчен уйлап бетереп барсаң, менә шундый, шундый, шундый әйберләр бар, менә шулай итсәк, шундый нәтиҗә килеп чыга дигән әзер ни белән килсәң, кейс белән килсәң, миңа калса, анда эшләр тизрәк китәчәк. Ә болай, анда аларның да бит инде рутина дигән әйберсе җитәрлек. Аларның да кануннарны белмәгән кешеләре байтактыр. Бигрәк тә инде теге җирле чиновниклар арасында дип әйтик инде, муниципалитетка караган кешеләр арасында, мәсәлән, ниндидер коммуналь хуҗалыкларга һәм башкаларга. Аларның теге отчетлары, фәләннәре, кәгазьләре болай да җитә, ләкин әзер әйбер белән килсәң, анда инде дөрес урынга кертергә, ярдәм итергә мөмкиндер. Хутка җибәрергә дип әйтим инде. Ну, барыбер аны син генә эшли алмыйсың булып чыга, мин дә генә эшли алмыйм. Безгә булып чыга кирәк менә шуның белән шашкан, янып йөргән кешеләр һәм алар ничектер бер җирдә аккумулят ясар, ну, бер җирдә җыелырга тиеш. Менә IT-парк эшләнгән, без IT-паркта утырабыз хәзер. Монда IT-шнар утыра. Бөтен айтишниклар ВКонтакте да монда бар, кулың сузылган Айрат Хайруллин да йөри монда. Кирәк икән шул сорауларны син бөтен белән эшли аласың. Бәлки ниндидер шундый йорт кирәктер иҗади кешеләр өчен. Бу дөрес фикер миңа калса. Менә хәзер э, һөнәрчеләрне җыймакчы булалар. Цумда ием. Цумда дип әйтик инде. Э, безгә күрәсең кирәктер менә шундый иҗади кластер дип әйтимме шунда. Әйдә Камал театрын алабыз үзебезгә. Әйе.
Бу әйбәт фикер.
Рәхәтләнеп, анда бит шука тик э, тарихи урын ул име. Йөрисең моңланып, э, көн саен теләсәң эшли аласың. Иҗади теге гардеробны алып ташлап, анда коворкинг ясыйбыз. Һәрбер этажда ниндидер бүлмәдә һәр кешенең үз кабинеты, проектның үз кабинеты, утыр да эшлә. Һәм э, сәхнәдә эшлисең яхшы гына теге студия төшерә торган. Без монда ук сөртендек миңа калса.
Кабинет дигән сүз ишетелүгә менә һәрбер кешенең үз кабинеты дигән урында
Ну, кирәк бит ул, кайдыр утырырга. Менә шул кабинетның ишеге ябылдымы, бетте инде. Камал театры эчендә үзенең дөньясы башлана. Камал театрының тышында э, икенче Ләйлә белән икенче Альберт карап торалар инде. Менә булар да амбиция ичмасам. Үзләренә Кабинетны ябылып куйдылар. Э, үзләренә не, булар Камал театры бинасын алып куйдылар. Вот амбиция ичмасам кешедә. Ә ничек матур гына башлаганнар иде. Әзер әйберне Ярар. алдылар. Алайса, open space булсын. Э, и- Кабинет, кабинет ясамыйбыз. Бер-беребезне күрәбез, мәсәлән. Кем нәрсә эшләгәнен. Ләкин кластер буларак менә шушы IT парк э, форматында эшли торган ниндидер бер урын әлбәттә кирәк. Э, Һич югы, алар бит инде бер булып алдылар. Менә ул теге нәрсәле ул? Сменалар, угол әллә нәрсәләр. Менә Э, штабны әйтәсең син? Штаб шикелле әйберләр.
Ул исәнме юкмы штаб? Штаб ябылды. Кызык. Ләкин шундыйрак форматта эшли торган, э, һич югы җыелып сөйләшә ала торган э, урын кирәктер. Милли китапханә бәлкем шул урын булып формалашып килә торгандыр хәзер. Ә куясың анда утырырга?
Белмим шул.
Юк, анда кахваханәдә генә утырсаң гына. Әйе.
Ләкин менә шул формат якынәеп килә торгандыр инде. Ниндидер бер урын җыела торган урын булырга тиеш. Без чыннан да, чыннан да шунда җыелабыз. Әйе, чыннан да шунда җыелабыз. Башка урын булмагач. Әйе.
Кайдыр чыннан да яхшырак әйбәт урын булса, без генә йөри торган. Аңлыйсыңмы? Тагын ябып куйды теге. Без генә йөри торган. Ну юк инде, нәрсә безгә халык, туристлар. Туристлар кирәк түгел, әйе. Безгә кирәк менә безнекеләр кереп береп кереп керә алсыннар, иҗади ниндидер фикер җитә торган, ниндидер идеяләр булган, кемнәндер ярдәм, кемдер төшерә белә, кемдер монтаж ясый белә. Менә бөтен кеше бер-беребез белән аралашсак, идеяләр кайнар ие. Һәм нәрсә туырые кебек тоела миңа. Һәм анда безнең генә яшь балалар, без генә яшьтәге кешеләр булырга тиеш түгел, бик яшь балалар да, бик олы кешеләр дә китергә мөмкин. Татмедиа шуның белән шөгыльләнми микән бүгенге көндә? Аларның да бит менә ул ниндидер медиа мәктәпләре, нәрсәләре булды, аларның да. Шәп блогер, фәләннәр индиме, шунда эшлиләр алар. Нәрсәдер чыгара бит инде алар.
Әйе, аннан соң алар чыгаралар. Ютубта бик күп проектлары бар аларның. Бар, алар шөгыльләнә, ләкин миңа калса бу әз. Һәм бу өстән төшерелгән кебек тоела. Ә кирәк астан янып чыккан кешеләр. Нәтиҗә Альберт дигән кеше чыга, мәсәлән, и нәрсә эшли башлый. Шулай булса яхшырак. Аны эшлисе килгән Хайруллин да сөйләп йөргән Менә бу һәрбер мәктәптә эшләргә кирәк студия, һәрбер бала килеп, мәктәп, ә буламы соңында цензура? Була, ди. Андый бала килсен анда төшерергә. Нәрсә кирәк аңа? Цензураны ничек аңлыйсың инде? Яр, сүгенмәсеннәр, иң мөхиме. Чеп сүгенергә ярамыймыни? Ну, ул яшьтә түгелдер инде. Ну, ярар, балалар сүгенмәсен, ярар. Әйе. Ә менә хәзер менә без эшләгән булсак, менә ниндидер проектны, анда сүгенү кертер идеңме син? Ну, культура каналына, әлбәттә, юк. Мин кертер идем.
Мин үзем сүгенә башладым хәзер. Соңгы бер өч елда. Ә нинди яраткан сүгенү синең?
Болай кеше барында әйтә торганнардан авызыңа төкерим, мәсәлән. Аны инде сүгенү дип әйтеп. Кылтыш кыш сүгенү.
Аны андый сүгенү дип әйтеп булмый инде. Иң иң еш кабатлана торганы универсаль сүз. Төрле интонация белән төрле э, ситуация карата э, әйтелә әйтелә торган нәрсә. Ә хәрфе белән. Әйе. Нәкъ нәкъ менә шулай. Кайчан бетер икән бу дип э, уйлап эш күләме күп булган вакытта, мәсәлән. Берәр нәрсә төшеп китсә, тагын икенче төрле интонация. Ну, төрлечә әйтергә була. Шуңа күрә иң еш дигәне шулдыр, яраткан дип әйтеп булмый инде. Э,
Ну, мин яраткан сүгенү ул анаңны.
Ахырына кадәрме? Юк, менә шулай гына. Бу да коточкыч түгел. Яны куркканда гел үзенә үзе чыга, ананы кычкырып китә. Юллар күп инде алай теге әйтеп әйтеп була торганнар, хәтта шалда дим тактаңны мәсәлән, шуның шикелле. Миңа калса, сүгүне сүзләре булырга һәм яшәргә тиеш, һәм әгәр дә ниндидер бик кызыгам эшләргә бер кыска метрлы фильм фикере бар. Ул реаль ике персонажның шахмат уйнап утырган э, видеосында. Идеясын сөйлисең монда, имин курыкмыйсың урдауларын? Курыкмыйм әлбәттә.
Эшләп карасыннар. Мин ул эшләп чыгарган кешенең күзенә карар идем аннан соң. Һәм ул кешегә нинди сүзләр э, язганнарын рәхәтләнеп укып чыгар идем. Әйдә сөйлә. Э, ике абзый шахмат уйнап утыра. Икесе дә олы яшьтә. Бу телефонга төшергән видео. Э, икесе дә дәрәҗәле кешеләр. Танылган кешеләр булмаса да. Шундый теге зур урыннарда эшләүче кешеләр инде. Берсе башкорт килеп чыгышы нәрсәсе буенча, икенчесе керәшен. Татарча сөйләшәләр һәм шахмат уйныйлар. Яраткан шөгыльләре шахмат уйнау. Болар инде пенсия яшенең теге ягына чыккан кешеләр. Һәм менә ни бит инде, башкорт булган кеше, ансы мөселман. Монда э, православие динендәге кеше утыра инде. Әйе. Мәдәнеңне. Тегесе. Тагын бер. Ул шахмат уены гына түгел, ул сүгүне сүзләре белән ярышу. Һәм ул сүзләр кабатлам. Әйе, кабатламаска тиеш.
Алар кабатламый. Юк, алар аны махсус эшләмиләр. Алар шахмат уйныйлар. Ләкин шул дәрәҗәдә кереп китеп уйныйлар, һәрбер фигураны күчереп куйган саен, нигә, мәсәлән, теге, мөселман бит инде, комган, мә, ул нинди сүзләр бит ул, менә теге. Чукынып кит.
Чукынып, ул, аның кадәр йомшак әйбер юк анда бөтенләй дә. Ул, аны әйтеп бетереп булмый. Әлбәттә, инде шул, менә шул концепцияне алып, шуны уйлап чыгарып, менә улай шахмат уйнау. Шәп, миңа ошый. Ну, бу бит э, чыннан бу бит документаль кино түгел, бу чыннан бу художественный. Бу художественный кино, ләкин э, э, аның дәвамы бар. Ничек итеп бетәргә тиеш ул? Э, теге э, ахыры бетәргә тиеш. Секретарь кыз утыра ишек артында. Э, Ансы не татар. Әйе, тыр тырнак буяп. Һәм нидә э, телевидениедә игълан итәләр пенсия яшен арттыру турында. Чираттагы анда пенсия яше тагын 5 елга э, 70-тән. э, 70-тән дип э, чигерелде. Э, бу абзыйлар инде пенсиягә китә алмыйча азапланып утыручылар үзләренең кабинетларында аларның бөтен булган шөгыльләре иртә белән менә шул теге сүгенә сүгенә шахмат уйнау һәм алар аны ишетәләр телевизордан шул теге яңалыклар әйткәнен инде э, колагына керә һәм бер берсенә карыйлар да әйдә шашка уйнап карыйбыз һәм шашка белән яңадан башлана дип шул ниләр ну шундыйрак бер төрле ни белән э, домино нарды аннан соң ләкин менә башлануы шундый башлану менә шул икесенең сүгенә сүгенә шахмат уйнаганында ул тел байлыгы дип саныйм мин аны нәкъ менә аерып алып сүгенүле бер нәрсә эшлисе килү теләге бар ул бүгенге көндә Бәлкем документаль итеп ниндидер фольклорга кагылышлы әйберләрне Э, руслар да бар бит инде аны җыялар э, туплыйлар андый ну әйе аны аңлаталар жевать жуй хавать әйе шулай дип аңлаталар э, бар анда бик бик күп элек сүгенү булып саналмаган хәзерге көндә сүгенү контексты алган сүзләр дә җитәрлек алар байтак Һәм, миңа калса, бу теге Дамир Исхаковның ни шикелле, Камасутрага кереп китәргә теләгәне шикелле, татарча Камасутра язам дигән сүзе бар бит инде аның. Бу шулай ук бер... Татарча порн төшә торган кеше кирәк әле безгә. Порно сугып белмим кирәкмәстер.
Нишләп син шундый әзрәк кенә дигәсең? Бар да әйбәт, әйбәт бара да, монысы кирәк түгел. Ничек инде? Бөтенләй бер кирәк. Юк инде, актрисалар да татар булырга тиеш бит инде. Бүгенге көндә безнең теге баш саны кимегәнне исәпкә алганда, кем үзен шул бөтен кеше бер-берсен белә бит инде. Әйе. Кем булыр икән ул дип борчылам инде. Э, юк инде, әйдә, ясалма фәхим белән, фәхим белән эшлибез. Чын кеше булмасын. Юк, чын кеше булмасын, нәрсә кызыгы бар инде. Алайса кызык түгел дим. Урамында бит без юрыйбыз име, китапларда. Син яратасың юрарга? Э, әйе. Яхшы. Алайса, безнең яңа сезон. Шуңа күрә яңа китаплар. Син безнең сезоныбызның беренче каһарманы булачаксың. Менә ич.
Әйе, шуңа күрә менә, кара, Анара де Бальзакның хикәяләре.
Так.
Джек Лондонның хикәяләре бар миндә. Һәм, әлбәттә, Юнус Әхмәтҗановның татар халык ашлары. Шуны ашабызмы? Шуны ашабыз, әлбәттә.
Әлбәттә.
Әйдә, ничәнче бит? Ә, башта сорау кирәк. Нинди сорау бирәбез китапка?
Нинди сорау бирәбез? Кайчан дип бирсәң анда җавап табып булыр микән инде? Булыр. Булыр дип уйлыйсың. Бик җиңел бирә.
Китап сораулар, э, җаваплар.
Кайчан баербыз икән?
Баербыз? Без икебезме? Юк, гомумән. Ә байлык нәрсә синең өчен? Менә әйдә, шуннан башлыйк. Ничә ничә миллион акча?

Сигез, бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде. Казылыкны кайнар һәм салкын килеш өстәлгә колбаса кебек үк, ләкин мае саклансын өчен калынрак гурап куялар. Димәк, бу сиңа туры килә бит, казылык дигәч. Син бу телевидениедән киткәнсең икән, ну, ит сатасың инде. Әйе. 50 миллионлык.
Ну, казылык сатырга кирәк. Ну, Монда дөреслек бар. Шакировлар утарының проектлары шул якка таба бара.